ro ḓi geḓa ro ḓi geḓa na miss p kha phalaphala fm kha vhege ya good friday ro vha ḓisela vhaimbi vhavho vhane vha imba muzika wa gospel ra ri khou ṱoḓa uri vha tou pfhavho nyana uri eh, na havha vhathu vha na muzika wavhuḓi u swika ngafhi fhedzi ra ri a zwi ngo fhelela hafho vha dovha hafhu vha vha na mafhungo vha vha na zwiṱori zwavho ndi ngazwo vha tshi khou vhona ro ḓikeḓa ṋamusi yo mbo ḓi kanda khezwiḽa m1 ya vha yo dzhena hangei soweto na musi ndi tshi lisiwa palapula fm kha ino mbekanyamushumo ri na muimbi makone muimbi ane musi a tshi imba uyu muzika wa gospel vha ḓo fhola vhone hafho hune vha vha hone vha ḓo zwi pfa zwo raha murena u hone hafho hune vhone vha vha hone ḽa kovhela muthetsheleisi wa palapula fm ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya roḓigeḓa no khou vha ṱanganedza ndi miss p ndi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe u swika tshi tou rwa awara ya vhuṱahe ndi tshi ri na ṋamusi hu na zwinzhi zwine vha khou zwi wana kha ino mbekanyamushumo arali vha tshi tama u vha tshipiḓa tshine mbekanyamushumo kha vha zwi humbule uri hone hafhaḽa kha x vha ya vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe ri life kha youtube ra dovha hafhu ra vha life na kha facebook hune vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe kana mthetshelesi wa phalaphala fm vha shumisa 0860002503 ri hone kha 87.9 na khana 7.8 kana vha shumisa audio bouquet 811 muthu we ra dzula naye ṋamusi ne ra khou tama u mu ḓivha khwine nga nṱhani ha uri ro ḓivha muzika wawe a ri fhodza nga u ralo a dovha a ri hwii ra ḓivhudzisa uri na uyu muthu ngafhi ngauri musi ipfhi ḽo u fhodzae u a dzula fhasi wa ri ndi khou ṱoḓa u dovha hafhu nda thetshelesa ngauri arali na ṋamusi ri tshi kha ḓi humela kha muzika wawe wa mulovha namba mulovha uri ri kone u fholai zwi amba zwo ri ho muthu ri vha ri tshi kha ḓi mu ṱoḓa a ri hai nṋe ndi khou ni vulela muṋango sa mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa uri ni nḓivhe khwine muyeni washu ḓuvha ḽa ṋamusi ndi mpho muṱula mpho kho mu ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa ndo livhuwa u dovha nda vhuya and nda vha na ene futhi ṋamusi vhathu vhanzhi vha zwi ḓivha uri mpho no alutshela soweto deep cliff kharali vha si uri vhutshilo vho nga nḓila ḓe nga tshila tshifhinga musi ni tshi khou aluwa vhutshilo vhu simple vhutshilo eh, ndi kha ḓivha muṱuku ndi tshi tou fana na ṅwana muṅwe na muṅwe i suppose um nda dzhena tshikolo nda ya dzi crash dzedzi dza soweto dzedzi ndo bebelwa so clinic e, e, e, local clinic naho ya ya deep roof nda nda nda nda dzi creche dzenedzi dza dza soweto nda bva hanefho nda ya tshikoloni nda thoma primary tshikolo tshino pfhi mangwele henefho diphufu um nda mbo ḓi bva after miṅwahanyana nda ya huṅwe mara um vhutshilo u tovha vhutshilo sa sa ṅwana muṅwe na muṅwe Mhm. vhembe ngei lwomondo hone no vhuya na ḓiya no vhuya na ḓiya lutshela hone kana uyo dala lwamondo fhasi ha bada ndi a makhulu ndi a makhulu um ra ri tshi ya nga maanḓa nga dzi holiday nga maanḓa december um muṅwe na muṅwe ra tshi ḓi wana ri haningei ri na makhulu na vhomakhadzi nga dzi easter ri tshi ḓi wana ri haningei ri na vhomakhulu na vhomakhadzi um na vhazwala um ee venḓa ra ri tshi dala nga maanḓa vhushaka ha vhewe na makhulu ho vho nga nḓila ḓe Oh, vhushaka hashu na makhu- na makhulu ashu ho vhu eh eh, nda tshi vha funa nga maanḓa ndi kha ḓi vha funa Eh, ndi vhone mubebi wa wa- wa khotsi um, vha tshi takadza luṅwe lwa mukegulu vha tshi seisa vha tshi ri funa vha nga ri vhana vha tshikonelo hena vha tshi sewa hetsho ndi tsha vhana vha tshikonelo hu khou ambiwa kha vhaṅwe vhana ti and ro ḓala afho muṱani hu pfi ni songo fara afho hezwo ndi zwa vhana vha tshikonelo hu khou ambiwa nṋe na mukomana wanga na, na murathu wanga so eh, ra ri special badi kha, kha mukegulu vha tshi ri funa makhulu washu. mashudu mashudu ndi ndi mukomana mukomana Eh, ni vha- ni vhasidzana vheiwe ndi hayani vhasidzana vhararu fhedzi kha ri ḓo lavhelesa uri u vha vhasidzana fhedzi hayani zwo vha zwi nga nḓila ḓe zwa musi ni tshi khou aluwa a si dzinndwa fhedzi
hai um ro farana badi ndi uri ya nda wana muṅwe a- muthihi washu nda dzhena kana ndi shophoni kana ndi gai tshiṱaratani nda mu wana a khou agiwa na muṅwe a thi vhudzisi uri o- o- o- o- khakhaho ndi nnyi zwa thoma gai zwa ya gai ha ndi khou dzhena hanefho vhukati henefho vhukati nda vhudzisa murahu zwino ho ho itea mini nṋe ndi khou ḓiwana ndi khou lwa na muthu zwavhuḓi zwavhuḓi heyi nndwa yo thoma gai eh. ndi vhudzisa after eh. zwo no itea so relationship yashu sa vhasidzana yo to rali ro mhm, farana mhm. eh, ya ri vhasidzana mara ri tight nga maanḓa tshikoloni hangei mangwele sa ṅwana muṱuku musi zwezwi mpho a tshi khou aluwa a vha tshi khou tama u vha mini mangwele
nda ndi sa khou tama u vha loyara o oh, okay mm. muthu a no tama u vha loyara zwi amba uri vha tshi amba nga maanḓa Ndi pfa ngo ralo vhadededzi vha tshi mbudza uri ndi ambesa vha tshi pota na kha khotsi anga pfa ṅwana wa ambesa mara nda tshi zwi funa zwo vha zwa vhuloyara nda tshi zwi funa um tshiṅwe na tshiṅwe anything tsho no tsho no nṱanganyisa na tshibadela nda sa tshi ṱoḓi tsho ofha luṅwe tshibadela ndi tshi vhona nese ndi tshi pfi- ndi khou pfa nga miyanga nda tou vhona nese i khou fhira nga bada ndi khou tou lila ndi khou lila ovhi ndi khou zhamba gosi ndi khou vhona dzi injection ndi khou vhona uri ndi nṋe ndo no khou ṱhavhiwa zwino nda ndo tou ralo anything tsho no tshine na tshibadela nga ngomu nda sa tshi ṱoḓi so nda ndi tshi vhona vhuloyara ndi khwine vhupholisa hai nda tshi vhona vhuloyara ya vhuloyara ndi khwine I want- nda ndi khou ṱoḓa u vha loyara mara zwa tshintsha tshifhinga tshi tshi tshimbila tshi tshi ṱuwa zwa mbo ḓi tshintsha khezwiḽa ni tshi yo phasa matric eh, murole wa vhufumi na vhuvhili ndi hezwi mpho ni tshi yo vha clinical psychologist ni ni gudelo vhu clinical psychologist zwa zwi khou bva ngafhi zwino izwo iya zwo bva kha ndi tshi to aluwa ndi tshi vhona uri okay eh, zwine mpho a zwi funa ndi zwifhio mhm. you know u, u, u interacta na vhathu u, u ḓiwana ndi ndi kho ḓivha na na tshiṅwe tshithu nga nṋe ndi ya ndi hetshi muthu a sokou ḓa kha nṋe a sokou mbudza mafhungo a sokou amba dzi thaidzo dzawe sokou thoma hanefho na thoma hone kana ri a ḓivhana kana ri ḓivhani mhm. nda fila uri hu na hu na space kha mhm. kha nṋe tshine vhathu vho no fila nga ri ndi hayani mhm. nda vhona uri okay ndi yone nḓila na nṋe ndi nga ndi ya zwi takalela izwi so wana ndi khou amba na vhathu ndi khou thusa vhathu nga heneyo nḓila mm. ngori do upfhi ndi ambesa mara ndi no thetshelesa vho ndi a thetshelesa
zwi tea u tshimbila zwoṱhe zwi tshimbila zwoṱhe ya no alusiwa nga mukala mubishopo vho muṱula vhane upfhi upfhi vha vha sa ṱoḓi u pfana tshithu na tshithihi tshi sa ḓivhalekani kana zwithu zwo bvaho nnḓa nḓila kha ri ḓo lavhelesa uri hu tshi pfhi vha vha tshi tou dina nga maanḓesa khamusi ni ri fhe na tsumbo uri vha vha tshi khou tou dina nga nḓeḓe he na tou zwi pfa zwa uri ha vha muthu vha a dina a tshi rwa
a tshi rwa Eh. Eh, vhabishopo vha tshi rwa vhabishopo ndi muthu wa strict eh ro aluswa nga ine nḓila A- khamusi zwo ḓa zwo bva na kha uri vhana vhasidzana fhedzi ende vha khou ṱoḓa uri tsireledza nga zwoṱhe man, nga, nga, nga zwoṱhe eh ya vhabishopo owa muthu o no amba luthihi a amba luvhili u bviselwa bannda u rwiwa zwino um ro mbo ḓi zwi pfesesa hezwo nṋe nṋe ndo mbo ḓi zwi pfesesa nda ri hafha muḓini hafha u ita zwe a vha muthu vha no zwi ṱoḓa kana wa rwiwa so rali lu songo to ralo na, na mianga eh, actually hu si no uri wa khwine ndi nnyi and ah, ndi ḓo shavhela kha mma ngori baba ndi vhone vho ndi ri strict nga maanḓa hai u shavhela kha mma vha khou posela murahu haningei you know navho vha vha very strict nga maanḓa so ya ro aluwa nga iyo kha, kha nyimele to raliho hu uri hoyu mpho ane a khou ambiwa o nwawaho yaho dzi nigeria ngafhi na ngafhi mashango oṱhe yo ngo fhambana dzi airport dzine dzoṱhe dzi yo ngo fhambana dza shango heḽi ḽoṱhe ḽe ra vha khaḽo ho imba ho thoma sunday school nga nḓila ḓe nda tshi imba ndi tshe muṱuku ri sunday school um hu na dzi function kerekeni khulwane ha pfhi um sunday school kha kha ive na tshipiḓa tshipiḓa tsha you know item nyana henefho kerekeni okay ri ḓo practice hapfhi mpho eh u ḓo imba luimbo okay ra dzhena nga ngomu kerekeni kereke ya vhathu vhahulwane zwino nda thoma nda imba o luimbo lwa tshitshangani nda humbula lwa xitsonga o luimbo i think nda ndi na eight years nda imba eh ndi ku vhona vhathu vhahulwane khe vha vha khou bvisa dzi thishu vha khou lila like ndi ri vhathu vha musi no ndo khakha mini
okay ndo khakha mini kani a thi koni u imba na why ndi tshi khou imba vhathu vha tshi khou lila ende vhathu vhahulwane vha khou lila khevha kereke khezwi ni khou thoma u lila ho khakheani nṋe nda imba vhathu vha lila ndi kha heyo age uri a thi khou pfesesa a thi khou pfesesa uri u khou itea mini it's only after ndi hezwi vhathu vha tshi mbudza uri hei wa ri fhaṱutshedza ra vhuya ra lila wo imba ra pfha mudzimu a khou vhudza ro imba ra pfha muya mukhethwa u khou ri u khou ri kwama mm. nda vha pfa mara nda sa pfesese ndi hezwi ndi tshi aluwa you know ndi tshi aluwa eh, physically na kha zwithu zwa mudzimu nda pfesesa uri okay eh mpho ye mudzimu vha mpha yone gift ye yo to itisa hani ndi gift ya hani ndi hezwi ndi tshi- ndi tshi zwi pfesesa zwi tshi maker sense kha nṋe mara hu uri zwo thoma kale

hafha kha muzika wa gospel a si mafhungo o soko tou vha na ipfhi ḽa vhuḓi fhedzi mm. na zwine muthu a vha khou imba zwone mm. ndi zwa ndeme nga maanḓesa uri zwi kone u takula muthu zwi mu ise huṅwe fhethu tshimuyani mpho u tou ṅwala muzika wawe u bva kha nyimbo dzine dza tonga mudzimu wa isiraele u bva kha nyimbo dzi no tonga ḽifhasi na ḽinnḓa ḽoṱhe ndi khando like ya u amba ndi upfa nungo mm. kha ri ḓo lavhelesa uri kuṅwalele kone ku tshimbila nga nḓila ḓe ndi mafhungo o tou soko tou vuwa wa soko tou ri ah, ndi khou ṅwala e vhaṅwe vha amba uri a thi muṅwe na muṅwe na tshiṱori tshawe pfa muṅwe a tshi ri ndi thoma nda vuwa nga matsheloni nda thoma nda gidima ah. nda thoma nda dzhena maḓini yo rothola nda kona u pfa maipfi a tshi khou zwino kha mpho zwi tou tshimbilani uri a si ri a tshi ṅwala maipfi ane a vha uri a kwama muthu muṅwe na muṅwe nṋe
ndi ndi ndi a ndi ndi a kholwa uri ndi mudzimu kana ndi muya mukhethwa vhono vhono dropa kana vhono ḓisa nyimbo kha nṋe ndi thoma nda nda vuwa na melody nda vuwa na melody nda dzhia founu nda rekhoda uri u songo ntshavhela like ndi ḓo vha ndo eḓela nga maḓautsha so ndo eḓela hu ḓa melody hu ḓa ndi mini sound heyi i si na maipfhi nda to hama nda dzhia founu nda ri ndi songo hangwa nda to dzhia founu nda hama uri ndi songo zwi hangwa and then later ndi ḓo ita mini ndi ḓo founela muṅwe wa studio or whatever nda ri ndi kho humbela ri ṱangane. ndi swika hanefho ndi a mpfisa okay nda ndi na I've- i have a pianist of my own eh u pfi thendo wa wa mpfesesa a lot he really really understands me nda mu fona nda ri thendo ndi kuḓa hanefho studio ndi ri melody khoyu and eh, u ḓo u pfa and this is ndi, ndi something ndo no kho- ndo no khou hama from my sleep mara ene u ḓo kona u ṱanganyisa kha phiano kana kha keyboard u bva hanefho ndi khou eda maipfhi bit by bit luimbo lu ḓo vhuya lwa ṱangana lwa vha luimbo lwo fhelelaho miṱodzi no khou shuluwa maṱoni a vhathu a i khou thoma ṋamusi i khou hmm. thoma mpho na miṅwaha ya malo hmm. u ḓiselwa muzika u no khou bva kha mudzimu kani ndi zwone zwine zwa khou ita uri vhathu vha tshi ṱanganedza muzika u swike mbiluni huwe miṱodzi ndi zwezwo zwiṅwe hafho futhi ndi ndi u ḓiwana u na tshifhinga vhuhoneni ha mudzimu um tshiṅwe tshifhinga zwi zwi a vha hone hezwo zwithu Mara iwe muṋe u tea u vhona uri zwi a aluwa zwi a hula wa zwi hulisa iwe muṋe a hu ngo tea uri u zwi sie kha yeneyo level ngori zwa dzula kha level nthihi zwi a a zwi mbo ḓi vha you know. Zwi khou tea u vha zwi zwi vhe zwithu zwo no khou aluwa nga ende uri zwi aluwe ngo to ralo ndi hezwi u tshi ḓi wana u na tshifhinga na mudzimu wa to dzula na mudzimu u ḓivhe mudzimu uri ndi mudzimu ndi nnyi u pfesese muya mukhethwa uri muya mukhethwa ndi nnyi u ambe na muya mukhethwa ndi uri ni to vha vhangana mudzimu a songo vha stranger kha muthu ono to raliho muthu ane na gift ya u imba gift ya u luvha a ni ṱangani na mudzimu hezwo no vhidziwa stage uri farani maiki ni imbe zwi ḓo pfala uri ni na mudzimu vho ni ni ṱangana nefha fhedzi no no fhedza u imba muṅwe na muṅwe a bva dzawe mara uri zwi tou pfala uri hu bve ene mudzimu ngori u nga si fhi vhathu zwithu u si nazwo a u koni. Zwo no bva kha iwe ndi hezwi u re nazwo, ndi hezwi Mudzimu vho zwi shululaho kha iwe. Zwino arali u si na tshithu, a hu na tsheo no ḓo fha vhathu. Mara arali u na vhuhone ha Mudzimu, Zwi a pfala. U tshi fara maiki zwi a pfala uri ho muthu dzi awara nyana wa dzi spenda mani na muya mukhethwa u ya amba na mudzimu ha vhathu vha ḓivhana
thetshelesi wa phalaphala fm mbekanyamushumo ndi ro ḓigeḓa ṋamusi ro ḓigeḓa na mpho muṱula ane a vhori ndi muimbi makoni wa muzika wa gospel musi vha tshi khou pfa a tshi khou amba nga urali vha tshi khou ita vha tshi pfwa nga tshivenḓa tshone a tshi khou tou pfala zwaḓe ndi ngauri alutshela tshikhuwani alutshela soweto fhedzi a tshi nga ḓivha o alutshela soweto a nanga uri ene a khou ṱoḓa u amba tshivenḓa fhedzi u khou tshi amba ketshi naho tshi tshi pfala uri tshivenḓa tsha tshikhuwani tsho badelaho dzi toll gate tsho ṋamelaho bisi fhedzi u khou tshi amba mpho amba maṅwe mafhungo a ndeme nga maanḓesa mm. kani ha ndi yone phambano ni ya tou vha hone vhukati ha muimbi o no imba muzika wa gospel na muimbi o no imba muṅwe muzika vho uri hoyu muimbi o no imba muzika wa gospel kha ḓi ṱole mani ee uri a kone a zwi ḓivhe uri u na mushumo we a ṋewa wone nga mudzimu
a si mafhungo a ipfhi a si mafhungo a talent a si mafhungo a gift fhedzi Gift A i hone mara arali u muimbi wa, wa, wa gospel a u ngo fhambana na muthu o no ima phanḓa a funza a u ngo fhambana na muthu o no ima kana a rabelela vhathu kana a ita ndi uri mushumo wa mudzimu u ya u ita mara nga heneyi nḓila ye mudzimu vha u fha yone wa kona u ima phanḓa ha vhathu wa u tou imba ha itea zwithu zwinzhi vhathu vha fhola vhathu vha fhola kha ṋama physically vha fhola nga mihumbulo vha fhola muyani muthu a pfa uri okay ndo bva hayani ndi siho right mara zwino ndo no vha right um ndi na iṅwe testimony ndo i wana futhi kha d m kha instagram ho muthu a ri kha nṋe I was then five years kambingano ndisakonovana vana ndajenisa cd yanu ndathetshelesa mudzimu wa israeli a ri can i tell you a to ntsumbedza na tshinepe a ri can i tell you uri nga holo luimbo mudzimu vha ngitela dembe nda lu thetshelesa holo luimbo nda ḓivhudza nda rabela nda swikela nga muya wo rabela ndi ku thetshelesa lwo luimbo a lu lutendo lwanga lwa takulwa nga iṅwe nḓila u kale ndi tshi ya dzi dzi thabeloni pfhi dani gai gai dani ḓo rabeleliwa dani gai gai ni ḓo dzhia mini tsho no ḓo ni thusa a ri mara ndo no thetshelesa ho lu luimbo nda pfha ndi na luṅwe lutendo nda pfha ndi na maṅwe maanḓa a ri mudzimu vha ngitela dembe nga ho lu luimbo nda ri mudzimu kha ri ndiwe amen ndi wone muhumbulo muhulwane tshifhinga tshoṱhe musi ni tshi imba
ndi wone muhumbulo muhulwane ngori ndi a ḓivha uri ndi tshi takuwa kha nṋe um sa hezwi khotsi anga vha zwi vhesa zwone uri a si to mafhungo o u takadza dzindevhe dza vhathu a si u mm. entertainer mm. ndi mafhungo o mm. ministara ndi mafhungo ori ndi a zwi ḓivha uri this hei ndi calling ndi zwe mudzimu vha mbidzela zwone ndi zwe mudzimu vha nḓolela zwone ndi zwe nda ḓela zwone shangoni ene ndi hezwi mudzimu kha nṋe ndi ndi tovha goloi ndi vehicle ya muya mukhethwa uri a shume nda tshi ima phanḓa ndi ri jehova nṋe ndi a tsa u takuwa vhone mm. nṋe a thi vhonali u vhonala vhone vhathu a vha mm. pfi nṋe vha pfa vhone mm. and zwe vhone vhone khou ṱoḓa u zwi ita Hanefho nga hetsho tshifhinga ndi sina ndavha uri ndi gai mara nda wana yeneyo chance ya uri ndi fare mike ndi imbe ndi ri mudzimu wanga kha u itele lufuno lwavho nne mm. nne ndi tshi shumiswa kha vhone kha vha ite zwe vhone vho no funa
zwino lufuno lwa muzika wa house vho dj fresh lwa fhelela phi a lu ngo fhelela mani lu tshone oh lu hone ah, ndo lunzhi uri ara dj fresh anga founa ri ndi khou ṱoḓa vocalist zwino ndi henefho ri ḓi lavhelesa lufuno lwa u bika vhathu vhanzhi a vha zwi ḓivhi zwo ri u funa nga maanḓesa u bika ende muṅwe muloro wo hu ḓiwana a na restaurant ya zwo guma
zwi kha ḓi wa hone ho okay ho muloro kha ḓivha hone and I, I believe ndi a kholwa uri mudzimu nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo zwi ita zwi itea ndi a funa u bika nga maanḓa nṋe a si muvhili wanga uyu ndi a bika nda dovha nda ḽa love food ndo tou xa nga he nda ḓi wana okay ndi ndi khou vhaisala at some point mhm. mara ndi funa zwiḽiwa yes ndi funa mhm. ndi nga dzulela eh, any food channel mhm. almost for hours and not just watching ndi khou sedzela ndi khou ṅwala dzi recipe ndi khou um, ndi khou ḓo zama this ndi khou ḓo zama that and yeah ndi a zwi funa u bika hao zwino zwo hasha Soma muhazi.
Guys villa.
Soma muhazi. Ho eh.
Ndo no vha muhashi. Mhm. Eh kha vha ri ndi mini ndi dzi community radio station. Mhm. Eh yo no pfi Rainbow FM. Ndi ya it's a Christian, ndi Christian radio station. Mhm. Eh nda ndi na slot nyana on a Wednesday. nda ndi tshi hanefho and ya nda ḓi wana nda nda pfha ndi khou zwi takalela ndi khombulo ndi khombulo itelwa link ya ro ḓigeḓa yo vala mbekanyamushumo kana yo ri kha ḓivha vhukati ha mbekanyamushumo okay um eh ri kha ḓivha vhukati ha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa eh khombulo vha dzula hanefho vha songo vhuya fhethu vha ḓi takalele show Ah, avo avo khou ḓelwa bege yanga hafha bege yanga i khou ḓi avo khou ḓelwa bege yanga Em, kha ri ḓo lavhelesa hu na tshifhinga tshe ra mu pfa mpho ha vha na tshifhinga tshe ra tou mu ṱuvha ya a si tsha pfala tshithu na tshithihi ri sa ḓivhi uri mpho ngafhi ri tshi ri dzi facebook a ri mu vhone ri tshi ri muzikani a ri mu vhone ri tshi mu ṱuvha ri tou humela kha muzika wawe wa mulovha na amba mulovha uri ri kone u mu pfha kana ri kone u mu thetshelesa ha vha u tshi khou itea mini nga tshila tshifhinga hei
nda ndo ṱangana nazwo mani misp um eh, dzo vhuyanyana um eh, ndi uri u ḓuvha na muthu u nga muzika wau u khou fhodza vhathu nga muzika wau u khou fhaṱutshedza vhathu tonga saṱhane a mbo ḓi ri hoyu nga ri khou itesa nga ri khou itesa hoyu i ri ndi to mu ndi to mu kokodza nyana lwa ndi mu kokodzele nyana murahu kana ndi to mu kana ndi nga zwi vhea hani ndi mu vale mulomo ku dina. nda ṱangana na dzikhaedu nda vha muthu o no khou vhaisala nda lwala nṋe ndo ndo vha bofu ya ndo maṱanga o valea Ndi uri ndi kho to zama u u ndi kho lingedza u sumbedza zwe nda ṱangana nazwo uri zwa zwa ya zwa zwa zwa zwa zwa zwi kho tea uri zwa zwo puḽana uri zwi to destroyer completely mara ndi tshilidzi tsha mudzimu uri ndi kho ḓi wana ndo dzula hafha kha ro ḓi geḓa na miss p ndo vha bofu nṋe ndo valea maṱo ndi tshi to fariwa Miss P o dzula henefho nda sa ḓo vha ndi khou mu vhona na luthihi. Maṱo ndi tshi vula nga matsheloni ndi ndi mutsi, ndi khuli, ho tshena thi khou vhona tshithu. Nga henefho ndi kha ḓi ri ndi kha ḓi ri ndi khou, a thi khou pfhesesa zwa khou ita mini, okay. kuya madoktani uh, trying to vhona uri u khou ita mini trying to adjust okay uh, vhutshilo hovhu vhuswa u sa vhona zwavhuḓi ndi sa tsha nda sa tsha ita tshithu eh nda muva from my place nda dzula na back to my parents house

uh, problem a dzi ngo reacha kidney failure no but uh, nda farwa nga dzi kidneys uri a vha na vhulwadze ha dzitswiyoditswiyo mhm. ndi kha ḓi vha henefho ndi kha ḓi zama u vhona uri ndi khou ṱanganisa mini ndi mini zwino ah, ndi maṱo ndi dzitswiyo ah, ah. ndi tshi uri

mulomo khoi mulomo sedzange lito mato kana lene li lito kha side la hula ndi tshi ḽi sa bonyi ndi tshi to ḽi vala nṋe muṋe nda dovha nda ḽi vula. u khou ita mini khazwo ndi khou ri ndi khou ri ndi nga ndi khou okay ndi khou dila na hezwo we ndo no khou dila nazwo khoyu muvhili ndi malonda fhedzi a thili tshiṅwe na tshiṅwe tsho no dzhena tshi a bva

zwino mpho a afha u fhodza vhathu nga kuimbele kwawe yeah. vhathu vha ya tou rumela na milaedza vhathu vha ya founa ndi a tenda u fhula na kerekeni vhathu vha ḓi tou ḓa vha tshi ambula e eh, nṋe ngo nda ndi khou lwala nda fhola zwino u hafha kha heyi nyimele hu khou itea mini muhumbuloni wawe
muhumbuloni wanga nda thoma nda ṱangaṱangana ma nda ṱanganana ma nda vha nga ri ndi muthu o no penga so uri hu khou itea mini zwavhuḓi zwavhuḓi a si nṋe uyu a si nṋe uyu miss p nda luza weight tshiambaro tshiṅwe na tshiṅwe ndo no tshiambara tshikhuwa tshiṅwe na tshiṅwe ndo no khou ambara hu khou itea mini muhumbuloni wanga ndi uri mudzimu vha to nditsha ngoho vha to nditsha ngoho vha to tenda ngoho ndi vhone hafho vho no khou tenda ndi- ka- ndi khou humbula u pfa nga vhone vha khou tou tenda ngoho zwi khou itea kha nṋe zwithu one after the other nda vha na a very short short period of u u ḓi wana ndo kwatela mudzimu mara tshifhinganyana tshiṱuku tshiṱuku nda ḓivhudza mara u khou itea mini um, nda pfa ndi ndi na anger uri the very same vessel this vessel nne ndi muthu o ḓinekedzaho completely uri ndi shumiswe nga vhone mudzimu nga ineyi nḓila vhone vho no funa ngayo in which one of the ways ndi u fhodza vha fhodza vhathu nga nne mara hezwi zwi khou itea kha nṋe nda vha ndi sa khou pfesesa mara tshifhinganyana tshiṱuku muhumbulo wa tshintsha muhumbulo wa tshintsha i think ho vho ḓuvha ḽiṅwe ndo dzula nga nnḓa khotsi anga vha ḓa vha mbudza vha ri kha nṋe bivhili i ri na zwe sathane a zwi pulana Mudzimu vha ḓo zwi dzhigisa and it will work for your good even whatever it is that the devil has planned upon your life a zwi nga prevail a zwi nga bveleli mudzimu vhone vha kha ḓi vha nga ngomu ende mudzimu ya mudzimu plan ndi yone yo ḓo bvelela hu si ni ya sathane so nda tshintsha nḓila ye nda ḓi lavhelesa ngayo nda shandula eh, muhumbulo na kha nyimele ye nda ndi khayo nda vhona uri okay tshiṅwe tshifhinga u khou tshimbila na mudzimu wa gonya tshiṅwe tshifhinga u ḓiwana u tshi vhangani tshiṅwe tshifhinga wa tsela mara hu na he mudzimu vha ndi khou ngisa hone ende nda bili nda kholwa uri u bva hafha hanga mudzimu zwino zwa zwino kha ene nyimele hu na zwe vha no khou gudisa zwone hu na training ndo no khou ṱuwa khayo ya u themba mudzimu ya u thoma yo vha na fulufhelo kha mudzimu uri mudzimu wa mu fulufhela na nangwe ho bifha so u a mu fulufhela na hmm. ende can you still though nda ndi si na maanḓa na u imba kerekeni or anywhere else nda ndi sa tsha imba you know nda ndi sa imbi no uya kerekeni tshiṅwe tshifhinga nda sokou ya nda ḓi dzula murahu nda vhona vhathu vha khou mangala nda decide uri ndi khou litsha u ya kerekeni nṋe vhathu vha sokou ntshedza ai nṋe vhathu ngari muṅwe na muṅwe sokou ntshedza khou mbudza eh, ini ni khou ḽiwa nga mini zwino eh, mm. ini khou ita mini nga inwi inwi zwine nda rai nṋe nda vhudza muyanga nṋe tshaya yangei muṅwe na muṅwe sokou vhudzisa uri ndi khou ita mini ndi khou ḽiwa nga mini hei a thi tshaya kerekeni but whether nda ndi khou ya kerekeni or not relationship yanga na mudzimu ya hula mani ya takuwa nda rabela i started ndara na ula zwiḽa zwi khou dzhena mara zwa ndi sokou fasta ndiye nalo ndi faste and just declare an unending fast i found myself ndo dzhenelela nga maanḓa kha thabelo nda ḓiwana ndi khou worshipa ndi ndoṱhe nda ḓi wana ndi khou luvha mudzimu nda ri you see now audience hafha thi a si muthu audience ndi vhone vhane mudzimu audience ndi vhone vhane zwino this is now between nṋe na mudzimu a thi ngo stopa u worship ah, yes kha in the public eye ya ndi nga amba so kha vhathu kha dzishowini mini gai gai ya mara nṋe nga ngomu kha nṋe na dzinyimbo that were birthed during that time eh dzo na kha ḓi ḓo pfala dzi sathu pfalaho ndi hezwi ndi khou vhona zwino na musi mudzimu vho no mpfukisa uri ho vhu na u takuliwa eh vhathu vha amba vhathu vhanzhi na dzi motivational speakers uri eh ndi musuku gold ndi mi msp musuku, musuku. Mm -hmm. uri u vhonale u musuku u tea u fhira mililoni mm -hmm. tea u fhira mililoni wa bikiwa uri u bve u khou penyelela ngo to ralo a u waniwi o to ralo process na process yo no tshimbila hone and iṅwe ya process ndi mulilo mm-hmm. and uh, nda believe uri ndi yeneyi process mudzimu vha no khou ntshimbidza khayo mm-hmm. uri ndi tshi tou bvela nga ngei u ḓo vhonala vhugala havho u ḓo vhonala vhuhulwane havho i ndi a vha ḓivha mudzimu i've always known god i've always had a relationship na mudzimu mm-hmm. mara hafho ndi re hone ndi uri ṱhamusi tshiṅwe tshifhinga u ḓivha mudzimu wa miyawo you refer god as god of my mother u ḓivha mudzimu wa khotsi hau you have never tshiṅwe tshifhinga a u to experience mudzimu personally wawo so hafho ndi re hone tmsp ndi ḓivha mudzimu nga iṅwe nḓila ya nṱha Ndi ḓivha tshilidzi tsha mudzimu nga iṅwe nḓila ya nṱha ndi pfesesa tshilidzi tsha mudzimu ndi pfesesa lufuno lwa mudzimu ndi pfesesa tsireledzo ya mudzimu ndi pfesesa maanḓa a mudzimu nga iṅwe nḓila ya nṱha ene zwa nda zwa sa ḓo konadza hezwo arali nda ndi songo fhira hafha ndo fhira hone
muṅwe wa vhathu vhe vha vha hone nga maanḓesa kana thikho khulwanesa ho vha hu miyawe vha vha hone nga maanḓa nga maanḓesesa kha ri ḓo lavhelesa musi vha tshi vho ri sia fhano shangoni musi mpho o no takuwa lutendoni hafho hune o no ḓivhudza uri hai ndi a ḓo zwa uri mudzimu vha khou ita mini nga kha nṋe ha ḓa ha itea mini zwa ḓa zwa mu kwama nga nḓila ḓe um
arali ho vhona muthu a tshi nthabelela nga maanḓa arali hona muthu a khou believer nga maanḓa i think even more than my father kha gift yange ya u imba arali hona muthu nda ndi tshi mu fhaṱutshedza u fhira vhathu vhoṱhe ndi vhala mfumakadzi it's my mother vha tshi nthabelela vhala muthu um ndi hezwo ndo ḓivhudza uri ya mudzimu ndo pfuka thi kha zwi konḓaho vhutshilo vhu khou vhu khou vha khwine health wise and ha ita hezwo mma vha ri sia a vho ngo lwala no a vho ngo lwala nga mande nda ndi navho ri khou shopha nga lavhuvhili lavhuvhili ndi khou amba navho nga vho one one past one nga masiari ri khou sea vha tshi seisa luṅwe havhala muthu vha khou ntseisa that's one of the things zwiṅwe zwa zwithu ndo no funa vhathu vho no nḓivha ndi funa u sea badi vha khou ntseisa nga maanḓa nga vho past one nda ndi nḓuni and then nga vho six murathu wanga wa mpfonela uri ei a ni ṱavhanye na swika hayani na ndi ri hu na mini ara thi khou ḓivha u khou ita mini nga miyanu mara a thi khou pfesesa ndi ri wa a ri swikani nda okay nda mbo ḓi takuwa hafho nda ndi hone nda humbula ndi khou bva nga munango wa khitshini hey miss p a thi koni u describe yo feeling uri ndi feeling ḓe mara i rwa nga ngomu hafha nga ngomu nga ngomu ha vha nga ri ndi khou zwi ḓivha uri ndi khou swika nda wana nyimele yo tou itisa hani mara nda hana nda ri never ha vha muthu fhedzi u amba navho musi zwezwo nda bva nda swika hayani nda dzhena nda ya kamarani nda vha sedza nda ri ha ndi zwezwo. ene ndi khou swika nduni hashu hu home na khishini mupfesesa msp ndi khou fila bo bo bika she cooked she prepared supper you know she just prepared everything bo disha vha vala vha the way kha dzi dishing pots vha vala everything like covered everything properly vho bika vho prepare supper vha muthu now ho vhu routine yavho zwithu vho zwi ḓowela vha tshi fhedza u bika vha ḓi badamela kamarani yavho vha sedza whatever tv dzi program no dzi funa u badama havho hanefho a vho ngo tsha vuwa hei Nṋe, Miss P, a thi ḓivhi zwo ndzhia maḓuvha mangana uri ndi tou bvisa na miṱodzi. Ho vha u nga ri ndi kha ḽiṅwe shango ndi ndoṱhe. Ndi khou vhona vhathu vha khou vhathu vha khou vha khou zwi vhona ende vha khou zwi dzhia for what it is. Nṋe kha nṋe ha kha nṋe ndi khou. ei a thi ḓivhi uri ndi khou hana a thi khou tenda uri hezwi zwithu zwo itea vhathu vha khou lila na thi khou ḓivha uri vhathu vha khou lila mini ndi khou vhona vhathu you know that commotion kha nṋe a thi khou pfesesa uri khou ita mini ndi khou zwi vhona zwo iteaho mara ndi khou hana doctor a vhidziwa a vha declare uri muthu vho ṱuwa kha nṋe like okay hu ḓo vha ho fhira khamusi maḓuvha three or four days ndi zwi zwi tshi nthwa zwi tshi ndia uri ei

ngeno uri kha tshiṅwe na tshiṅwe kha tshiṅwe na tshiṅwe kha tshiṅwe na tshiṅwe you thank god ndi uri kha nyimele iṅwe na iṅwe u ḓo wana tshe u nga livhuwa mudzimu ngatsho ho vhifho to ralo misp mudzimu a ḓela kha nṋe mudzimu vha ndzumbulela uri mara her departure u ṱuwa havho was painless u ṱuwa havho was peaceful havha muthu a si muthu vho vhaisalaho na ḓiwana ni khou gagamisa ni khou ya zwibadela ni khou vhuya ni khou ita mini ni khou vha nesa zwino ni sa tsha ḓivha uri ni fare gai ni litshe gai ni stop But my children are because of one. Mm. Her departure. I didn't stop worshiping God. I didn't stop. I don't stop or render mudzimu. I don't imisa. Mm. That the one uh, ubutungu bone kutsha hone na zwino Miss P. Ezwi zwi zwi zwi kha ḓivha zwiswa zwo itea mm. mahola nga August. So tshilonde tsho tshi kha ḓivha fresh. mara ha vha na hetshi script tsha tsho no ri nothing a hu na na tshithu na tshithihi tshi nga ri fhambanya na lufuno lwa mudzimu a tshiho ende bivhili amba uri nangwe hu lufu kana ndi lufu kana ndi mini ndi what is it that can separate us from the love of god what is it and you come to understand and maturity u hula kha zwithu zwa mudzimu zwi ḓa na kha hafha hafho fhira hone zwi ita uri u aluwe nyana u vhe na you know mm, mm. u pfesese uri mudzimu ndi mudzimu kha nyimele iṅwe na iṅwe
kha ri lavhelese vhathu vhane zwa zwino vha na nyimele dzine vha khou ṱangana nadzo nga maanḓesa yo xelelwa nga muthu ane vha vha tsinisa naye ane zwa zwino ha thu swikelela hafho hune a khou pfesesa uri hu pfhi kha ri livhuwe mudzimu kha tshiṅwe na tshiṅwe ndi mini tshine a nga vha eletshedza tshone zwa zwino vhane vha khou thetshelesa uri vha bve hafhaḽa swiswini ḽine vha vha khalo ngauri vha khou pfha unga vhutshilo u fhela ngauri vho xelelwa nga muthu ane vha vha tsinisa naye ndi tshilonda tshi sa fholi ndi khomba nga vhathu vhane wa wana vha na miṅwaha mivhili miraru vho xelelwa nga muthu ane vha vha tsinisa naye fhedzi vha khou balelwa u ṱanganedza vha kha ḓi tou zwi pfha uri ya ḓivha ndi mini dzi kha ḓi tou vhuya vhukuma hei miss p hezwi zwithu a zwi na formula ma a zwi na uri tevhela step etshi u tshi bva step number one u ye kha etshi tsha vhuvhili u tshi bva kha tshi khone hafho khone hafha u ḓo vhona nḓila yawe ya u bva um ri lila ra griva nga nḓila dzi fhambananaho nṋe murathu wanga na zwino murathu wanga ndi khou mu tika ndi kha ḓi mu tikedza na zwino ende mudzimu nga tshilidzi tshavho vho to ngita uri nṋe ndi khwaṱhe because of my murathu wanga o vhuya ne phedzi ya ya miyanga and they were very very very very close na mm. miyanga eh nṋe ndi kha muthu o ṱanganaho na nyimele yo ṱangana eh, yo no fana na yanga ndi nga ri kha vhuṱungu honovho pain heyo ni songo i sukumedzela kule nge don't deny the pain ni songo vhuya na ri a yiho pain heyi kana na ri hai ndi ḓo dila nayo later kha yeneyo pain kha honovho vhuṱungu know that mudzimu has got good plans nga matshilo a- aneo vhathu vho- vho kha ḓivha vho salaho vho no khou tshila mudzimu ndi mudzimu ono fulufhedzea nga misi yoṱhe mara uri u fhola u fhola ndi process eh kha nṋe ṱhamusi nga dzhia three months kha muṅwe ya dzhia three years mm. um i know ne ne murathu wanga uri ndi ri try to speak to god ndi ri amba na mudzimu vhudza mudzimu zwe ono khou fila zwone zwino mm. ndi ḓo ri mini ari ndi ḓo dovha nda ri mini kha vhala muthu vho mfheṱaho like that's how she puts it ndo dovha nda ri mini kha vhala muthu vho mfheṱaho ngei nḓila ndi dovha ne ne futhi ndi humela ngei ndi dovha ndi ri ndi ri mini ngori nṋe ndo fheṱiwa hey ya grieve ndi iṅwe ndi iṅwe mara ndi khori kha kha vhathu vha kha iyi nyimele go through the pain face it

mm. and he cares for you mm. mudzimu u na ndavha na ini and uh, god still loves you mm. and lufuno lwa mudzimu lwa itea kha muṅwe na muṅwe
ri tshi khou vala ino mbekanya mushumo hmm.
yes,
yeah ndi khou tama a u ḓivha uri u bva afho ya phanḓa ri nga lavhelela mini u bva kha mpho muṱula na uri o no bva na fhaḽa fhethu ya vha hone mpho muṱula o bva mpho muṱula o bva kha kha fhethu hafhaḽa ha swiswi ndi hezwi ndi nga zwi vhesi ndi nga ndi nga zwi describe nga nḓila ho vhu fhethu ha swiswi mudzimu vho mpfukisa tshilidzi tsha mudzimu tsho mpfukisa and u bva hanga uri zwoṱhe zwe nda ṱangana nazwo a huna na tshithihi tsho mbulayaho ndi kha ḓi vha hone zwi amba uri mudzimu vha kha ḓi vha na pulani khulwane nga mpho muṱula and ndi uri u dovha nda vhona uri ndo fhumula miṅwaha minzhi mara vhathu vha kha ḓi appreciator eh muzika ministry wanga zwi a nṱuṱuwedza nga maanḓa zwo ralo ri nga lavhelela mini bva phusha mhm.
nga dzi first ndi nga dzi announcer mhm. nga dzi first dza june miss p ndi khou ita a eh, comeback eh, worship concert ya ndi uri hafho eh vhathu vha ḓo vha na tshifhinga tsha enough tsho vha fhasi ha ministry wa mpho as this reformed kana hoyu muthu muswa o bvaho vhathu vha ḓo vha na tshifhinga tsha enough u pfha mpho uri okay nga murahu ha zwoṱhe zwe a sedzana nazwo

zwa songo leluwa uri a ambe nga hetshi tshiṱori fhedzi ri khou livhuwa nga maanḓesa uri o kona u kwama na vhaṅwe vhane vha vha uri vha khou ṱangana na nyimele dzi no fana na dzao khezwo mthetshelesi wa phalaphala fm mathina mbekamishumo yashu ya ro ḓigeḓe u tshimbila ngo to rali namusi nga ḽavhuraru ndi tshi livhuwa u vha havho tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo kha vha zwi humbule uri muthu muṅwe na muṅwe wa ṱangana na khaedu dzo yaho ngo fhambana kha vha vhayeni vhane ri khou vha ḓisela vhone vhege nga vhege ri khou itela uri na vhone vha kone u vha na tshikhala tsho shandula vhutshilo havho miss p u bva nga ine no nḓila musi ndi tshi takuwa hafha ri kha mafhungo ne awara vhuṱahe ha khou tevhela mbeka mishumo ri adzedzo bva kha nṋe na mubveledzi jones mr lava lava kha vhe madekwana avhuḓi a
ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm mara u nga ri muthu wa sa tou pfha zwavhuḓi vha tshi silinga na na u dzulela u rwiwa eh. sa muthu ane kha ḓivha muṱuku ndi zwithu zwe ra sokomona hanefha muṱani wa hashu u thoma kha vha mukalaha vho finias vhane nda khou ri ndi vhone vho translate u bivhili ra thoma u shutha ri mu vhanga rera hezwi ri khou ita hezwi zwithu ndi a humbula ra ri venḓa vha mbo ḓi ri yo a ro ngo auditiona muthu no pfhi albert wa sa vha na ndavha na mvelele yau u tovha muthu o xelaho ri na mashudu ngauri vha kha ḓi vha hone vhathu vhane na ṋamusi vha ri ḽa ḓafha ḽi a kovhela yashu mvelele ri ḓo fa ro i nambatela ri na muṅwe wa mashakanḓila kha dzisopi ndi vho ndivho mutsila kha vha pfe zwinzhi musi msp a tshi vha ḓisela vhone kha ro ḓigeḓa nga ḽa vhuraru ḽa ṱhanu fulwi miniti miṱanu bva kha wara vhumalo u swika awara vhuṱae matekwana kha phalaphala fm